Komme mer elo bei e Sport, dee villäicht e bëssen a Vergiessenheet geroden ass, an deen awer och mat ville Virurteeler ze kämpfen huet. Vu Bopesport bis datt de Patt genee sou wichteg ass wéi d'Klatzen ze geheien, se kréien der dacks ze héieren, d'Lëtzebuerger Keelespiller. Ma et sollt ee se net ënnerschätzen. Lëtzebuerg steet weltwäit op zweeter Plaz an huet schonn 49 Welt an Europameeschtertitele mat heem bruecht. D'Lisa Jentsch huet sech d'Keelespille méi genee ugekuckt a wollt och wëssen, wat den Ënnerscheed tëscht dem nationalen an dem Sportkeelen ass. Eng Bunn, eng Klatz, néng Keelen a lass geet et! Fir dat nationaalt Keele kennen ze léieren, hu mir Rendez-vous mam Nationalspiller Luca Wolter. Hei zu Reckeng un der Mess leien d'Bunne vu sengem Veräin Bieles 2000. Virun 13 Joer stoung hien eng éischte Kéier op enger Keelebunn an ass zanter deem net méi dovun ewech komm. Mëttlerweil zielt hien zu engem vun deene beschten Nowuesspiller hei am Land. Et ass en interessante Sport, et ass Präzitioun wou s de brauchs, Konzentratioun, däers awer quasi keng Feeler erlaben an dat ass de Reiz drunner wéi drun ze bleiwen an natierlech wann s de Un enger gudder Kipper, déi zesummen hält, dat reist nach méi. Am nationale Keelen huet all Veräin seng Bunnen an engem Bistro. Den Heemvirdeel bei engem Match ass dobäi enorm, dat well all Bunn e bëssen anescht ass an d'Auswäertsekipp just eng Stonn virum Match Zäit huet op der jeeweileger Bunn ze trainéieren. Auswäertsbunnen ass wichteg, dass d'Bunn direkt léiert ze kennen. Déi meescht Bunnen, do hu mer een Ekipp wou déi Bunn scho kennt, déi weess ongeféier, ah déi geet esou. Muss sou spillen. Dass emmer e grousse Virdeel wanns een hues déi d'Bunne kennt an wanns der d'Bunn nach gutt geréits kanns de nach déi aner Leit vun enger Ekipp Tipps ginn. Gespillt gëtt an zwou Ekippe vu 6 Leit. De Match ass opgedeelt op 8 Partien mat jeeweils 3 Wërf pro Ekipp a pro Worf kann all Spiller aus der Ekipp zwou Klatze geheien. Lénks ass d'Heemekipp a riets ass d'Auswäertsekipp. Hei ass den éischte Wurf wou mer spillen.

An dann d'Resultat, de Beschte kritt dann e Punkt an zum Schluss gëtt dann déi all Punkte zesummegerechent an jo, et laacht null. Beim Luca louch et an der Famill. Säi Brudder, säi Papp a säi Grousspapp konnte sech scho fir d'Keele begeeschteren. Sou ass aus engem Hobby eng Passioun ginn an en Éiergäiz hat hie gepaakt. A wéi wäit dat hie bruecht huet, weist hien eis zu Péiteng am Keelenzenter um Training vum Sport Keelen. D'Tenue ass hei eng aner an och soss ginn et Ënnerscheeder. Anescht ewéi am Nationale spillt een net nëmmen zwou Klatzen a geet sech da sëtze fir säin nächsten Tour ofzewaarden, ma ganzer 120 Klatzen opgedeelt op véier Bunnen. Et ass ustrengend, du brauchs e ganze Kierper dofir, et geet vill un d'Beemuskelen, och un d'Äerm. De Keelesport ass kierperlech ustrengend, eppes wat sech vill Leit net kënne virstellen an dofir de Cliché Bopesport zu Onrecht existéiert. Villäicht och dowéinst verléiert de Sport ëmmer méi u Popularitéit. De Chris Fuchs ass Jugendtrainer a weess wéi schwéier et ass Nowuesspiller ze fannen. Leider geet vu Joer zu Joer ginn d'Lizenzen zréck. Ech mengen et ass och eng ganz, jo wéi soll ech soen, eng eeler eeler Leit déi spillen an jo mussen halt kucken dat déi Jonk och e bëssen op Punkt kommen ne dann dann hält dat och méi laang. Mee dat ass ëmmer méi schwéier well et ginn och aner Sportaarten wéi Fussball, Basket. Do ass dat ëmmer méi schwéier. Fir d'Leit iwwerhat emol fir de Sport ze begeeschteren ass eng Saach, fir d'Spiller dann och wierklech bei der Staang ze halen nach eng aner. Laang no vir drécken an net zwéngen, well du zwéngs se extrem. Looss se einfach propper lafen. D'Federatioun bedauert, datt vun hire 4.500 Memberen Ufank der achtzeger Joren nëmmen nach eng 1.800 iwwereg bliwwe sinn. Ëmmerhin huet d'Qualitéit vun de Spiller net dorënner gelidden.
Lëtzebuerg steet am Keelesport ganz gutt do. Ech menge mir sinn d'Nummer zwee op der Welt. Mir hu ganz vill Weltmeeschtertitele. Mir hunn am Moment am Ganzen, wa mer Welt an Europameeschtertitele kucke bei eis an der Federatioun, hu mer 49 Titele gemeet bis elo. Dat ass, ech mengen, eng ganz gutt Bilanz an ech mengen déi nächst Joren, déi sinn am Fong nach ëmmer ganz, wou mer ganz optimistesch sinn, dass do nach e bëssen derbäi kënnt.
Dat heite sinn d'Spiller aus der héchster Divisioun am Sport Kielen. Grad gesi mer eng wichteg Partie am Kampf ëm de Championstitel. Direkt fält op, dass hei vill Néngter falen. Op dësem Niveau brauch et Prezisioun, Konzentratioun a virun allem Erfarung. D'Gruppe Klatze geheien hat brauch e puer Joer, T'ass net wéi am Fussball wou's de méchs Training gees an no 3 de Goal schéiss an beim Keelen kriss de direkt am Ufank den Ninter. Eng puer Chance jo ass gutt mee déi puer Ninter an Néint, 5, 6 Stéck, 6, 7 Stéck, dat ass dat läert een no puer Joer.
Fir Fortschrëtter ze gesinn brauch et Gedold an Übung. Hei ass et d'Aufgab vum Trainer fir d'Spiller ze motivéieren a bei der Staang ze halen. Fir Topspiller, déi dobäi bleiwen, ass et wichteg och Erfarung am Ausland ze sammelen. Den Niveau hei ass och nawell net schlecht, mee wann een, ech mengen, ee gewëssenen Niveau huet, wéi zum Beispill de Luka oder nach puer anerer, déi wëlls de dann och fërderen, déi ginn dann och an Däitschland spillen. Do léiert ee menger Meenung no zimmlech vill méi bäi. Mee den Niveau hei am Land ass och zimlech gutt. Also bis dat een prett ass fir an Däitschland kann een hei awer och wierklech laang spillen.
De Luca ass op dësem Niveau ukomm an huet sech dofir entscheet fir d'Sportkeelen op Tréier an e Veräin ze goen. Duerch Zoufall huet hien e Flyer gesinn, dass déi däitsch Ekipp Jugendspiller sicht an dorops hi seng Chance ergraff. Du kënns do méi wäit, du hues do quasi all Woch ee Match an no der Saison hues du nach Meeschterschaften, du hues dann Rheinland-Pfalz, du hues dann d'Weltmeeschterschaft, dann am Summer ass d'Weltmeeschterschaft, dann du spills vill méi. An hei a Lëtzebuerg spills du leider nëmmen eemol de Mount ee Match an da kënns de net esou wäit wéi an Däitschland. Duerch säin Engagement a seng konstant gutt Leeschtung vertrëtt hie säi Land elo iwwer d'Grenz eraus an huet schonn déi eng oder aner Medail mat heem bruecht. eemol Gold op der Jugendweltmeeschterschaft 2019 an eemol als Vize-Jugendweltmeeschter am Tandem. Bedeit mir ganz vill fir Lëtzebuerg sou unzetrieden. Et ass eng grouss Éier. Lëtzebuerg huet scho vill Medaile mat heem bruecht an ech wëll och sou een dobäi sinn. Ech hu Medaile mat heem bruecht, mee ech wëll der nach méi wéi Lëtzebuerg matbréngen. De Luka huet Blutt geleckt a wëll nach vill méi wäit kommen. En Nowuesspiller, dee sech säi Wee erop erkämpft huet a vun deem mir wuel nach méi dacks wäerten héieren. An hoffentlech loosse sech nach genuch aner Nowuesspiller zum Keele motivéieren, datt Lëtzebuerg seng Éier weider verdeedege kann.
Mir si mol gespaant wéini den 50 ste Meeschtertitel da kënnt.